Dîsa bi hevalê me Sevkan Kobanê re li ser mijarên nava hefteyê derketinê pêş nîqaş bikin. Wê rojê roja sêşemê di bernameyê de me gotibû du hefte me çê nekir roja şemiyê ji ber karê me hebû lê îdî em ê ji îro pê ve eger tiştekî pir acîl dernekeve bernameyê xwe bidomînin û îro jî em heval Sevkan jî ji xwe re li pêşberî me ye û em ê vê nîqaşê xwe bikin. Mijara pêşî ku em serê rawestin dem baş heval Sevkan?
Dem baş Serçe.
Niha mijarek em ê li serê rawestin pêşî hevdîtina heyeta Îmral ya dem Partî û Tayyîp Erdogan e. Piştî demek yani berê de hatibû gotin ku heyet biçe cem Erdogan bi Erdogan re jî hevdîtin bike. Ev hevdîtin girîng bû yani naveroka wê biryarek Çawa jê derket, çi hat gotin piştî hevdîtinê em ê li ser rawestin lê ji ber ku niha di navbera dewleta Tirk û Kurdan da gelê Kurd tekoşîna azadiya Kurdistanê de tekoşînek heye û li aliyekî jî dî hevdîtin û diyalog û ya jî mizakere û pêvajoyek heye û Tayyîp Erdogan jî Bixwazin nexwazin serokê dewletê yenê ser ê di asta herî jor de yê dewletê ye vir de rasta rast rûniştinek pêşketinek girîng e ji bilî naverokê yanê bi awayê teknîkî be jî tiştekî girîng e û ev hevdîtin pêk hat piştî hevdîtinê aliyê dewletê yanê Qesra Tayyîp Erdogan tenê daxuyaniyek kurt dan gotin serokkomarê me bi du parlamenterê DEM'ê re Sure Sureyya Önder û Pervî Buldan re hevdîtin pêk anîn. Daxuyaniyek wisa kurt dan lê behsa naverokê nekirin. Dem Partî jî daxuyaniyek kurt da lê daxuyaniyekî tijî bû yanê got naverok civîna me gelek baş bûye, em ji berê gelek hêvîdar in û pêvajo ketî qonaxeke din û hefteya were ê bi wezîrê dadê re jî rûnîn û piştre wê dîsa biçin Îmraliyê li wê derê li gel birêz Abdullah Ocalan hevdîtin pêk bînin. Yanî dem Partî derbarê naveroka civînê de mesajek erênî da. Niha înca em hinkî li te guderê bikin Navaz Sevkan, ev civîn çima girîng bû û peyamê ku hat dayîn û tişta ku niha tê payîn çi bû? Yanî di sê pirs li ser hev hebûn.
Li berî tij got, bîst û heftê Şubatê heta niha piştî Rêbera ku aştî û civaka demokratîk bangawaziya hat kirin, rastî ew bangawaziya pêwîst bû dewleta Tirk nav heftekî deh roja de bersi bidana. Gava bav dana. Pêwîst bû rewşê şart û mercê Rêbera ku a cihê wî û xebatê wî bê çêkirin cihê wî batene guhartin. Piştî wî jî hevdîtin, gelek kes re ji bo mizakereyê esasî tê çêkirin. Her kes re hevdîtina hatine çêkirin. Lê dewleta Tirk va gava nabe. Dirêj kir, piştî çil, çil û pênc rojan dirêjkirina wan gihişt vî astê, va demê de qayûman avêt, vî demê de operasyona kir ser Îmamoglû, ser CHP, ser baroyan, ser rojnamegeran, gelek kesî van Êrîş yanî wisa bin pêkirinkê antîdemokratîk çêkir. Lê ji bo pirsgirêkê Kurd gavavitinekî batana çêkirin tenê ji Rojavayê Kurdistanê de meriv dikane pişkî bêje berbiçav gava hatine avitin. Ew diyar kir ke rewşa Sûriyê, rewşa Îsraîl û Tirkiye ket tengasiyê dewleta Tirk destê xwe pişkî lez kir. Me mêze kir rewşke ser dewleta Tirk de yanî milê alozîkî dide diyarkirin. Ji bo jî dewleta Tirk xwest pirsgirêkê Kurd ji bo him Bakur Rojhilatê Sûrî Sûrî de destê xwe xurt bike, him jî hundir de destê xwe xurt bike ve gava avit. Yanî ve gava avitina wî çi ye? Gavêkî artix dewleta Tirk Êdî taybet jî hikûmetê Erdogan destê xwe kir bin vî rewşê heta niha xwe nedida. Erê dewlet Bahçelî tenê rêva dibir. Meriv dikana wî bêje lê niha dîrek heyetî wan belkî diçû gel rê bertî meriv wana bêje yanî wisa tenê girêdayî Erdogan nebû ser navê dewletê ew ekîbê de Îbrahîm Qalin in, disa Efqan Alan in, vana berê jî nav hevdîtina de Efqan Ala cî girtibû du hezar û sêzdeh pazdeh. E, niha jî nav hevdîtina de, çûndina de, hevdîtin çawa muzakere tê çêkirin. Disa heyet daxuyanî da, digo em Wezîrê Edaletê gerek rayedarê dewletê re hevdîtinê danin. Lê esas gavavtin Erdogan re îştibûn. Erdogan vê da rewşke pozîtîv, rewşke erênî. Êdî wek dewleta Tirk em vî rewşê dixwazin dawî bikin. Ên kêm gava bavêjin pratîkî. Lê va pratîk gava çi bibe çi nebe Wezîrê Edaletê li hevdîtinê da va eşkere bibe. Pişkê gavavitin xeta rê xeta yanî xerîta rê diyar bibe. Wî milê de çi gava bê avitin? Rewşê Rêbera Po Kîngê biçe parlamentoyê. Gotin yani rewş biçe parlamentoyê. Parlamentoyê de biryar were girtin. Lê vana jî dibêjin tabî dewleta Tirk kongre çêbibe. Pêwîste kongreyê de ew guhartin veguhartin ke rewşkî nû bê avakirin. Mere wisa dikane bêje yani dibên kongreya fesek kirin got kongreya tiştê rast e lê PKK jî vî rewşkê guhartin ve guhartin nû ve destpêkirin dest digire. Disa tabî esas çi ye? Esas rewşa tekoşînekî siyasî biryara wî ji bo bê dayîn tabî qanûnî hiqûqî rewş bê diyarkirin ew jî çek yani rewşkî dikarin bêjin bê şer êdî rewşkê bê diyarkirin ji bo jî va gelek girîng bû ji bo jî rewşa him gîdişata rewşê meriv wexta dinirxîne yanî vî demê de va gavavitin ji bo destê kurdan milê dîplomasiyê xurt kiribû ji xwe berê hundir da jî xurt dike yanî milîkî aşitî dimeşe Lê milkî demokrasiyê jî dewleta Tirk hîn tiştê tê xwestin navêje. Merivî dikane dest nîşan bike. Çimkî dewleta Tirk hîn nav xwe de nav şer û pevçûnê de ye. Desthilatdarî akp û chp û Îmamoglû yan jî grûbê ê dikanin bêjin a kemalîzm. Kemalîzm û a îslamekî nû dixwazin dîzaynê ser sala nû de bikin. Wana nav şer û pevçûnê de ne. Nav vî şer û pevçûnê de Niha rewş hem dibîn antîdemokratîk hene, rewşê din henin. Lê va hevdîtina de dixwaze Rêber Apo rewşkî demokratîk, rewşkî rew mesela vî milê de çi got e, Dewlet Bahçelî got em dixwazin reforma demokratîk Tirkiyeyê de bên çêkirin. Tirkiyeyê de sed sala wî nû bibe, nûjenekî bibe. Yanî ji bo ji gavekî nû ye, gavekî Pêş te hat avitin, êdî merov vî bişopîne, dibêjin dawiyê Nîsanê de kongre û piştê serê Nîsanê de jî gavavitin û rewşê Rêber Apo bi yanî enkêm cihê wî were Îmralî de were guhartin û disa her wiha çûndin hatina kelek ciyê rêber Apo gelek kesîman rojnameger mesela gotiye Ömer Öcalan ra eşkere va va kesîmana dikane warin gelek kes warin em wan hevdîtin çêkin ji bo jî va rewşkî wa heye merû dikane niha berbiçav vana vêşî. Belê.
Yanî mirov dikarê bêje ku hê gav nehatiye avêtin ema ji bo ku dewlet jî gavan bavêje konsensusek çêbû. Yanî bi hevdîtina Erdogan de wisa encamek derketî olê ku tiştak bikeve ser milê dewletê were avêtin yek ji vanan jî

Ana tê.
Yani denk kême tê yani. Tê ama kêm tê. Tu dikarî cem xwînkî bilind bikî xêro xwe belkî ji Erê yani belkî nizanim min tam vekiriye. Ama disa jî ha yani tiştê te pirs kir ez disa wî bêjim. Erê Erê raşê wak yani rola parlamentoyê çima girîng e tu dikarî wî jî lêsê de bikî. Tabii na konsensüske esasî hatiye çêkirin. Yani heta na dewleta Tirk digot erê na tişkî me qebûl nekiriye, me tiştî wisa negotiye. Wezîrê Adeletê digot tiştê wa tune ne hîv mafê hîviye ye sankî tişt nehatiye nîqaşkirin. Sankî dewleta Tirk tişkî vî milê de muzakere rêber rapora nehatiye çêkirin. Vana hemî înkar dikir. Lê va înkarkirin niha ortê rabiye na eşkere disa jî xwe zelalkirin gavavtinê re ber bi çav. Çikî dewleta Tirk muzakere de rê da gelek qaza kir. Gerek me dît yanî li Kobanê êrîş kir ku hûn kujî da çêkirin. Ew çi bû? Ew êrîşê vê rewşê re bû. Ji bo jî van rewşa hiqûqî, yasal, qanûnî bibe parlamentoyê de. Pêwîst e parlamentoyê de hiqûqî gav biavitin. Ji bo jî komîsyonkî biava kirin. Hemî partî nav de cî bigirin. Rêber Apo got çi tenê hikûmetê re ê îtifaqa cumhûr re nemîne ne akp, mhp bila partiyê din jî bikevin. partiyê niha gelecek dibêjin e, partiyê a, ê wanê gele ê serî da ê CHP dibêjin wana gerek nav da cî bigirin. Vana cî girtin pêşarojê de çi ye qonseskî giştî a Tirkiyê jî muxalefeta Tirkiyê jî dide çêkirin. Ji bo jî yasal qanûnî vaxta biryar hat derxistin e, dikanin ewlehiya vî xetê Ji bo berê Rêbera Pûr çi got? Got ûn hatin me deklarasyon da ve me daxuyanî da heft kese ra sibê va heyete ne were girtin. Pêvajoyê de qanûnî hiqûqê tişkî wî tune. Ji bo jî dewleta Tirk pêwîste qanûnî, yasal bîryare derxe em wan yasayê wan bibînin û gumanê civakê hebû. Rêbera xwe got rast e, guman rast in. E, Çimkî berbiçav gav tune. Lê niha dibêjin çi? Em ê gava bavêjin, em ê bişopînin. Ne dirêj e, du sê hefta ye. Va du sê hefta de pêwîst e, yanî va sê çar hefta pir girîng e. Pêwîst e vî demê de provokasyon, vî demê de êrîşê wa tene çêkirin, vî rewşê xirab bike û teybet jî agirbest yan jî agirbest nebêjin jî mesela na Nêçîrvan Berzanî û Yaşar Güler hevdîtina çê dike. Nêçîrvan Berzanî hatiye Tirkiyeyê meriv dikane Erdogan û ekîbê din re hevdîtina çêkir. Ji bo Başûrê Kurdistanê de jî çi bikin çi nekin roldana wan e. Wan re hevkirinkî didin çêkirin. Pêwîst e niha kongre ji bo bê çêkirin dewleta Tirk operasyonê xwe yê bejayî û hewayî bide sekinandin û çawa çûndin hatin ewlehiyê bê çêkirin operasyonê gelek kesî man bixwazin provokasyona bikin vê rewşê jî gerek bigirin garantiyê çunkî dikanin êrîşî kongre bikin êrîşê rewşê cuda bikin tabî ewlehiyê xwe girtin girêdayî pkk ye. Girêdayî hêzên Kurda ye. Ew ê bi xwe bi xwe ewlehî xwe bigire. Lê nav de jî gelek kesî man dikanin vî pêvajoyê sabote bikin. Gelek girîng e. Va hesas e va demana. Ji bo jî dewleta Tirk gav û gav kontrol dixwaze bike. Kontrolê xwe de dernekeve gotin û hevokê wan pir dîqat dikin.
Belê. Baş e hinekî jî behsa rojava bikin. Niha li rojava ji Newroz deng nihate ne?
Walayi disa kêm tê nizanim çawa bû. Destpêkê te pir baş bû, disa kêm bû nizanim. Allah Allah ya ama ama tê fam kirin eso. Na na tê fam kirin. Ez fêm dikim he. Deqekê ez hinkî ye bikim. Niha çawa ya vesa bikim?
Wala Niha çawa deng ye? gel min min tam daya dawiyê serî de me wexta axivî baş bû, pişta kêm bû kêm. Wala li vir pirsgirêk tune ez hekî dengê xwe bilind bikim îşala deng tê te. Erê ha. Min hep gotin hekî behsa rojeva bikin li rojeva erê van demê dawî êrîş kêm bûn heta yani agirbestek divê heyê hê nahate îlan kirin lê vegera Efrînê di serî da û ev pêşketinên derbarê Yekîtiya Netewî de yanê Yekîtiya Netewî ya Partiyên Kurd de hinek nîqaş hatin kirin. Te jî ji nêz ve dişopînê dixwaze hinekî rojeva rojava û Sûriyê jî şîrove bikin.
E tabi nava hevdîtina Bakur Kurdistanê tê çêkirin taybet rê ve rapora dixwaze bixwaze naxwaze hemî pirsgirêkê Kurd girêdayî hev in xelek ikin. Niha qeleke esasî ji Sûriyê de Bakur Rojhilatê Sûriyê ye. Ji bo Bakur Rojhilatê Sûriyê hêzê Kurd ji bo îtîfaqkî xwe bide çêkirin, ji bo kongrekî netewî pêşerojê de we biryar hatibû girtin vê eşkere bikin. Lê navda gotinê wan esasî ser çi esasê biçin li Şamê de hevdîtina bikin, nêrînê wan, pêşniyarê wan çi bin, weke nêrîn tê gotin weke federasyon, weke nêrînê federatîf hêzê Kurd meclîsê xwe, xweseriyê xwe, rêveberiyê xwe, milê parastinê xwe gerek hebin. Vê welê de hevkirina wan yanî gelek gotûbêjan hatine gotin wana tê diyarkirin. Lê tam eşkerekirina wan muhîm e. Esas jî niha navberê dewleta Tirk û Bakur Rojhilatê Sûrî û HTŞ jî nav da ji xwe girêdayê hev in. Yanî vê milê de agirbest berdewam dike. Nêzê du hefte ye. Li Tişrînê jixwe nav Şamê de gelek ekîbê ji bo hatin bendavê tamîrat bikin hêzê wan hatibin hevbeş yanî merivî bêje vala kirin hemî kontrolê kirin Şamê tiştî wa tune hevbeş hêzîkî her di mila dan hem kontrol kirina bendavê hem jî kontrol kirina parastina wir de Bakur Rojhilatê Sûrî Şam jixwe hemî berê de gotine hemî hevbeş evê bê kirin Komîsyona de yanî van rewşa tîye çêkirin, bendav û ewlehî bê çêkirin. Dewleta Tirk ji êrîşê xwe dayê rawestandin. Ji xwe vî milê tune. Lê disa jî çi dibe nabe çunkî vî milê Amerîka ketibû navberê Tirkîye û Bakur Rojhilatê Sûrîyê eşkere kirina agirbestê tune ye. Ji bo wî jî vî pêvajoyê bişopînin garantî bibe ew çalakî wir berdewam kir. Çalakî nehat xilaskirin. Çalakiyê ê civaka sivîl a medenî wekî mertalekî tê çêkirin, ew rastî wekî esas ew bû parastina wir, tabî hêzên parastinê Esedî qehremanî kirin wayî demik dirêj e parastina wir kirin. Va rewşa aniya wî astê, disa dikarin bêjin Şêx Maxsûd û Eşrefiyê, disa ew parastin hêzê wan ê hatina Bakur Rojhilatî Sûriyê, YPG, berdewam kir. Hêz teslîmê asayîşê kirin. Ewleyîkî hundirîn jixwe rêveberiyê xwe yê meclîs xwe rêva dibe. Bixwe bixwe xwe rêva dibin. Wek xweserîkî hundirê navçeya Helebê de xweseriyê Kurdan hûr hatiye çêkirin. Esasî Efrîn e. Efrînê dibêjin paşta çûndin heye, tune ye. Lê Efrînê de hîna çete hinin. Hîna çete paşta neçûne. Cî cî paşta çûndin hebin, cî xwe cî xwe berdabin lê kontrol hîn ji hêzê çeteyê henin. Ewleyiyê wir, garantiya wir hikûmeta Şamî negirtiye. Dewleta Tirkîn li wir in, çete li wir in. Ji bo jî ew pêvajo gerek baş bê şopandin. Nekevin lîstokan. Milet hemî hatine her tişt asayiye baş e tiştê wa tune. Hîn jî gomanik heye, hîn jî dixwazin ew mila da dewleta yanê teybet HTŞ û wa çete bê derxistin, dewleta Tirk gerek vê tolerane bê çêkirin, kontrolê dewleta Tirk têk, çün girêdayî dewleta Tirk in va çetena. Va çetena biçin ber bi HTŞ, biçin quwetê wir, feqet dibêjin em ê dêrên in, em ê Raqan in, em Bakur Rojhilatê Sûriyê hatin, em nikarin biçin va çetena. Dixwazin wir bimînin, Dis ew çeteyê Tirkmenan çi bibin nebin yanî gelek gomanê wir henin meriv wî jî bişopîne. E, ama li Afrînê niha e, vê meselê nava heftê de bi hinek bernameyê din de jî nîqaş kir. Yanî e, di nava bajêr bi xwe li Afrînê leşkerê Tirk jî hene yan li baregehê wan li ewê li navçeyan li deverê din in sîstema wê derê tam çawa ye belkî di baştir zanibî. Yani na gelek ciya da ê ê ewlehî ê îstixbaratê ê baragehê wan minix awa ê barageh ki minix ê ti rifa ti jorê wî ye navberê we derina û dewleta tirk wir wake ciyê sîha ciyê barageh ki esasî dayê çêkirin. Kontrola wir digire dest xwe. Derdorê de disekine nav bajêr de ciyê wî mîtê îstixbaratî heye, ciyê wî kontrolê navçeye de cî cî sîlahê wan ê giran henin. Yanî kontrolê esasî dewleta Tirk milê leşkerî de wir de baragehê xwe çêkiririye. Nav baragehê xwe wir daye rûniştandin weke e, kontrola wî de. Lê çete kontrola çundina bajarin, e, derdorin, gundanin, nav hundirdanin, ser navê asayişê ewlehiyê kontrol destê polîsê şerta dibêjin destê wan de ne. Êwa çete jî goma her tiştê dikarin bikin, dikin. Heta naqasa, binpêkirina mafê mirovan, gelek êrîş û tecewûz û revandin û vana hemî destê va çetên hatine kirin. Va çete hîn neçûne hemî. Kontrol dest wan da ye hîna. Gerek rê be vekirin, çete derkevin, heteşe hêzên ewlehî polîs biçe û esasî jî çi dibêjin mesele dawiyê dibên wexta gelê me çû wir gerek ewlehiyê xwe rêvebirina xwe em gerek cî bigirin. Çawa Şêx Mexsûd Eşrefî herin em bibin. Keskî derve were me rêva bibeze çi mana çûndinê wir heye. Ji bo jî va jî gerek pêwîst e hevdîtina de, mizakere de wana jî ber bi çav hebe. Çunkî çûndina Efrînê wake kontrolkirina wana bin tiştê wan de nabe. Ji bo jî tamam yani prosedîrê hebin, tişta hebin jî wexta çûn kontrolkirin, asayişin yan jî heteşe çûye se êdî êdî navhev de bibe, pişta kontrol bibe. Yani dem bixwaze lê Ewlehîkî garantûrî civaka Efrînî dixwaze. Belê.
Baş e gelek spas heva sevkan tişkî ku tu lê zêde bikî hebe. Ez gelek spas dikim dest xweş. Tamam.
Dem baş roj baş. Ne baş.
Belê heval nêje vê heftê wiha êdî hefte were nava heftê de çi biqewimin em ê roja şemiyê dîsa hewl bidin heva sevkana şîrove bikin bi xatirê we dem baş.